Dewid Bekhem iň tanymal ýokary aýlykly güýçli futbol oýunçylarynyň biridir. Bu günki söhbedimiz bolsa Dewid Bekhem bolup, onuň häzirki döwürde ýaşaýşy bilen tanyşmakdyr. Futbolçy barada türkmen dilinde öz ene dilimizde diňlemek üçin berýän mümkinçiligi üçin Mik Show ýutub kanalyna öz minnetdarlygymyzy bildirýäris we başlaýarys. Dewid Jozef Bekham bir müň dokuz ýüz ýetmiş bäşinji ýylyň ikinji maýynda Londonda eneden bolýar. Kakasy Alen Bekham we ejesi Sandra Jerjiniýa West. Olaryň üç çagasy bolup, Dewid ortanjysydyr. Maşgalasynda üç çagasy bolup, Dewid ortanjysy diýip belläp geçýäris. Uly gyz dogany Ada Linn we kiçi gyz doganynyň ady Joannadyr. Dewid ilkinji ädimlerini basar-basmaz kakasy ony futbol maçlaryna äkidýär eken. Çünki kakasy Mançester Ýunaýtediň janköýeri bolupdyr. Ine şol sebäpden Dewid heniz üç ýaşyndaka top oýnamagyny gowy görüpdir. Ol öýüniň ýanyndaky parkda türgenleşmäge başlapdyr we bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylda ýedi ýaşyndaka Dewidi hossarlary Mançesteriň Çagalar futbol toparyny taýýarlaýjy okuwyny Bobi Çarltonda berýärler. Londondan Mançestere üç ýüz kilometr uzaklyga garamazdan, Dewidin kakasy we ejesi ony her hepde görmäne gelýärler eken. Okan döwründe mugallymlary Dewidden sen ulalaňda kim bolarsyň diýip soralanda, ol futbolçy bolaryn diýýär eken. Şol döwür Bekkhemiň aýdan sözlerine hiç kim üns bermäpdir, ýöne çyndan hem oglanyň futbolda beýik derejä ýetenini gördük. Mekdepde Barselona okuwyna çagalaryň içinde seçim geçirilýär we saýlanan çagalarynyň biri-de Dewid bolýar. Şondan soňra Dewid Rejou Rebors toparyna oýnaýar. Bu toparyň türgeninde hem onuň kakasy bolýar. Bir müň dokuz ýüz segsen altynjy ýylda Bekhem Mançester Ýunaýtediň iň talismany bolup maçdan öň çykyş edýär. Bir müň dokuz ýüz dogsanyňjy ýylda bolsa on bäş ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda iň ökde oýunçysy adyny alýar. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda Mançester Ýunaýtediň ýetginjekler toparynyň futbol akademiýasy bilen şertnama baglanyşýar. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda bolsa Dewid Kangli kubogynyň Tutunjysy diýip yglan edilýär. Bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylda bolsa Dewid Gyzyl Şeýtanlar bilen professional kontrakt ylalaşma baglanyşýar. Ýöne muňa garamazdan Dewid alty aýlap diňe zapasda oturýar. Şondan soňra oýna gatnaşyp başlaýar. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň ýedinji dekabrynda Çempionlar ligasynda öz debýutyny gazanýar. Mançester Ýunaýted bilen Türkiýäniň Galatasaraý topary bilen oýnanan oýunda dört nol hasaby bilen utýar. Şol gollaryň birisi-de Dewidiňki bolýar. Bir müň dokuz ýüz togsan dördünji, bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýyl arasynda Bekhem Preston Nort End klubyna girýär. Ol bäş sany oýuna gatnaşýar. Şolaryň birisinde Dewid owadan gollaryň biri bolan uglawoýdan topy girizmäni başarýar. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylyň baharynda bolsa, ol Mançester Ýunaýtede gaýdyp gelýär. Soňra şol ýylyň ikinji. Şonda Liç Ýunaýtede garşy oýnalan oýunda diňe şondan soň ol Kançeliskiniň ýerine sostawyna girýär. Mançester Ýunaýtediň ýarymgoragçysy bolup oýnaýar, Premýer Ligada bolsa utmakda özüni görkezýär. Ol özüniň başarjaňlygyny Angliýanyň milli ýygyndysynda hem görkezýär. Oýunçylaryň içinden Bekhem ökde oýunçy diýip yglan edýärler. Ýöne bu üstünlikler uzak dowam etmeýär. Ol Argentina milli ýygyndysy bilen bolan oýunda ilkinji gezek gyzyl kartoçka alýar we janköýerleriň arasynda futboly öldüriji adyny alýar. Şol ýylda Spice Girls toparynyň aýdymçysy Wiktoriýa Adams bilen duşýar. Dewid Wiktoriýany öňräk Sesu Bebe kliplerinde görüp, oňa aşyk bolýar. Gerçekden bolsa Dewid Wiktoriýany haýyr-sahawat oýun maçynda tanyşýar. Maç gutarandan soň Wiktoriýa futbolçylaryň eşik otagyna girip gelip olaryň eşiginiň dizaýneri bolmagyny isleýändigini aýdýar we teklip edýär. Şonda Bekhem aljyraýar. Wiktoriýa muny duýýar, şonda-da özüni rahat tutup, Bekheme elini uzadýar. Elini uzadanda Beckheme bir sany bilet berýär. Ol biletem restoranda iýip-içmek üçin bilet bolup durýar. Biletiň arkasynda Wiktoriýanyň telefon nomeri ýazylan bolýar. Bekham begenjinden öýe gelende nomerini ýitirmezlik üçin alty sany liste göçürip ýazýar. Bileti bolsa özünde üstünlik getirýän nyşan hökmünde saklaýar. Wiktoriýa bolsa şondan soň yzygider futbol maçlaryna gatnaşyp başlaýar we futbolyň janköýerleriň biri bolup galýar. Bir ýyl geçenden soň, Bekhem Wiktoriýa öýlenmek teklibini berýär. Teklip berende Wiktoriýa üç karatly göwher gaşly ýüzük, özüne bolsa çalaja dagynan gaşly ýüzük dakýar. Ol özüne ýadygärlik galar ýaly düşünýär. Bir müň dokuz ýüz doksan dokuzynjy ýylyň martynda olaryň Bruklin Jozef diýen ogly bolýar. Onuň kreosnysy Elton Jon bolýar. Şol ýylyň iýul aýynda olar toý edýärler. Toýuny Irland köşgünde ýapyk halda geçirýärler. Toýa 800 müň ýewro gidýär. Wiktoriýa şonda Wepa Wanyň gelin köýnegini we Monolo Plank köwşüni geýýär, saçyna bolsa Slim Barretiň ýasan göwher gaşly täjini geýýär. Bu raskoşlary bolsa daşyndaky adamlar göripçiliginden tankyt edýärler. Ýöne ýaşuwanlar bu zatlara üns bermeýär we toýuny gowuja geçirýär. Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy, iki müňünji ýyl möwsümde Bekham üçin üstünlikli ýyllary bolýar. Ýöne oýunlarda her hili strişkajyk edip, saçyny syrdyrýar we Ser Aleks Ferguson bilen hem ikisiniň arasynda düşünişmezlikler bolýar. Ýöne bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda ýene-de Mançesteriň çempiony bolýar. Şol ýyllarda diňe Mançesterde däl, eýsem bütin dünýä tanalýar. Şol döwürler ökdelikde ony diňe Riwaldo geçip bilýärdi. Şonuň üçin ol ikinji bolup galýar. BBC sportunda-da ikinji bolýar. Ondan öňde bolsa boksçy Lenoks Hýuz bolýar. Bekhem iki müňünji ýylda Angliýa toparynyň kapitany bolup saýlanýar. Şol aralykda baş türgen bilen tersleşip başlaýar. Aleks Ferguson bilen bu tersleşmäniň sebäbi-de Arsenal bilen oýnalan oýunda Bekhemiň goragçylaryň arasynda yza gaýdyp kömek etmezligi bilen baglydyr. Muňa gahar eden Ser Aleks Ferguson Bekhemiň ýüzüne butsy aýakgabyny atýar. Türgeniň aýtmagyna görä, Bekheme ýyldyzlyk keseli ýaramandyr. Türgene Bekhemiň futbol bilen baglanyşykly bolmadyk abraýy-da ýakmandyr. Ferguson bolsa bu galmagaldan soňra Bekkhemi Real Madride satyn almagy teklip edýär. Ol teklipde Real Madrid klubunyň iň az aýlyk möçberine düşýär. Onuň aýlygy Figo, Zidan, Ronaldonyň bilen deň bolýar. Sadaja bir ýylda alty million ýewro bolýar. Aýlygy Mançester Ýunaýtda alan aýlygyndan az bolýar. Ýöne ol gowy oýnany üçin ýylyň soňuna çenli ýigrimi million ýewro göterilýär. Şol ýyly otuz üç ýyl bilelikde ýaşan ejesi we kakasy aýrylmaga karar berýärler. Bu kararda ejesiniň tarapyna geçip kakasyny günäkärleýärler. Bekham kakasyndan ýüz öwürýär. Bir wagtlar kakasy ony ilkinji meýdança eltip, futbol karýerasynda ilkinji ädimlerini basdyrmagy öwretse-de, kakasyndan ýüz öwürýär. Mançester Ýunaýtedden Real Madride geçenini hem futbolçyň agentinden kakasy bilýär, özünden bilmän. Iki müň ikinji ýylda Bekhem bilen Wiktoriýanyň ýene-de Romeo Jeýms diýip ogly bolýar. Onuň adyny Şekspiriň gahrymany Romeonyň adyna berýärler. Bu ogly epilipsiýa hassasy bolýar. Muňa garamazdan ony ejesi we kakasy gowy görýärler. Iki müň ikinji ýylda bir gijede Skotland Ýard bölüminden duýdurma arasy gelýär. Ogrular Bekhamyň aýalyny we çagalaryny ogurlap ondan pul talap etmek planyny düzýändigini habar berýärler. Ogrular maşgalasynyň çagalaryny alyp alty ýarym million ýewro pul talap etjegini aýdýardylar. Dewid hiç haýran galmaýar bu ýagdaýa, çünki ol bu aralykda kän howp beriji hatlary alýardy. Ol gorkmaýar, ýöne şonda-da öýüniň daşyndaky goragy, ohranany güýçlendirýär. Duýduryjy sesli signallary goýdurýar we daşyny polisiýalardan goraýjylary goýdurýar. Polisiýalaryň gözlemesi bilen şu jenaýata taýýarlanan dokuz sany adamy tutýarlar. Dewid Bekhem Ispaniýanyň Korolewski topary Real Madride getirip, topary diňe legenda oýunçylardan düzüm düzýär. Bekhem bolsa öz gezeginde toparda yzygiderli üstünlik gazanýar. Ol Ispaniýa çempiony adyny alýar we döwlet kubogynyň eýesi bolýar. Oýunda ýigrimi üçünji belgide oýnaýar. Bu san rowaýata öwrülýär, ýigrimi üçünji belgili futbolkalaryň sany bolsa köp-köp bolup, toparyň içinde iň köp satylýan futbolkalaryň sanawyna girýär. Iki müň üçünji ýylda bolsa Korolewa Ýelizaweta II oňa Britaniýanyň imperiýasynyň orderi bilen sylaglaýar. Bekhem sport arendasynyň Watan goraçysy medalynyň eýesi hem bolýar. Bekhem iki müň dördünji ýylda Çelsi ýa-da Arsenal geçmegi ýüregine düwýär. Geçse, iki ýüz million ýewro gazanyp biljegine düşünýär. Çünki Bekhem Roman Abramowiçiň londonly toparyny satyn alyp, şonça puly berip biljegini hem düşünýär. Ýöne Real Madrid Bekhemi bermek islemeýär. Abramowiç futbolçyny özüniň toparyna gazanmak üçin menejerleriň üsti bilen futbolçyň agentine ýüz tutýar. Çykýar. We hemme zat ýerbe-ýer bolýar. Ýöne şonda-da Real Madrid orta çykýar-dana, Bekhemi toparda galmagy üçin Real Madrid ähli şertleri oýunçy üçin döredýär. Şol aralykda Bekhem assistenti Rebekka Luis bilen duşup başlaýar. Rebekka Dewidi aýaly bilen aýrylyşyp, Oňa öýlenjekdigini pressiýa hem aýdýar. Ondan başga-da Rebekka Luisiň ikisiniň bile düşen suratlary pressiýada hem ýaýrap gidýär. Muny bilen Wiktoriýa gaty şoka düşýär, gaty haýrana galýar. Ýöne Bekhemiň bu gyz bilen arasy diňe wagtlaýyn bolýar. Ýöne netijede onsoň Bekhem aýalyna jaň edip, yzygiderli jaň edip, düşünişmek üçin elinden gelenini edýär. We Wiktoriýa netijede maşgalasy üçin ärini bagyşlaýar. We netijede ol aýaly bilen ýene ýaraşyp, täzeden nikalaşýarlar. Olaryň üçünji ogly Kruz dünýä inýär. Onuň adyny Bekham dosty Tom Kruzyň hatyrasyna goýýar. Bekham aýaly bilen täzeden nika baglanyşandan soň, ikisi bir-birine söz berip, elinde tatu çekdirýär. Ol tatuda bolsa, Hemme zat täzeden diýip ýazylan bolýar. Beckham bedenine tatu çyzdyrmany gowy görýär. Bedeninde on ýediden gowrak paýhasly sözlerden ybarat bolan sözler bardyr. Olaryň käbirini aýaly we çagalary üçin bagyşlap ýazdyrtýar. Beckham Gol atly çeper filminde oýnaýar. Bu filmde ol özüni oýnaýar. Santiago salam. Gutlaýan sen gaty gowy oýnadyň. Söz ýok oýnaýşyňa. Sag boluň. Meniň tutuş maşgalam Real Madriddiň muşdaklary. Meniň garry enem hem sizi gaty gowy görýär. Şol ruhda dowam et senem meniň ýeten derejäme ýetersiň. Film çykandan soň Deýwid Bekhem öz ady bilen bagly parfýum çykarýar. Bu parfýumyň ysyny Alan Aster bilen birlikde Beaster Bike oýlap tapýarlar. Bu parfýum diňe erkekler üçin bolýar, soňra aýallar üçin hem çykarylýar. Birazdan aýal erkek üçin komplekt çykarýarlar. Bu parfýumlar ynsanlaryň gowy gören parfýumyna öwrülýär. we köp sanda satylyşa başlanýar. Iki müň altynjy ýylda Dewid Bekhem aýagyny iki ýüz million ýewro we ýüzüni elli dört million ýewro ätiýaçlandyrma, ýagny strahowka etdirýär. Köp strahowoý kompaniýalary bu puly öz aralarynda paýlaşýarlar we bu strahowka taryhda rekord gazanýar. Şu möwsümde Çempionlar ligasynda Real Madrid Arsenaldan bir dört finalynda ýekeje goly bilen Çempionlar ligasyny terk edýär we Florentino Peres bilen Dewid Bekhemiň arasyndaky şertnama baglanyşmasynyň süresi bitýär we onuň ýerine, ýagny Florentino Peresiň ýerine täze prezident bolup Ramon Elwiron gelýär. Täze prezidentem öz ýanynda Fabio Kappella diýen tälimçini getirýär. Dawidiň oýnaýşy ugursyz bolup başlaýar. Fabio bolsa ony zapasa geçirýär. Bekhem zapasda oturyp, özüni toparda artykmaçlygyny duýup başlaýar we şertnamanyň gutarmagyna garaşman, topary terk etmegiň ýoluna düşýär. Soňra ol Los Anjelesiň Galaksi toparyna bäş ýyllyk şertnamasy bilen baglanyşýar. Kapello bilen Dawid Bekhemiň arasyndaky düşünişmezlikler üçin Zidan, Ronaldo beýleki legioner oýunçylary arkasyna tutup, Oýunçyny topara yzyna gaýtarmagy talap edýärler. Real Madridiň futbol janköýerleri Bekhemi gaýtaryp getirmesini talap edýänlerinde Fabio Kappellany günäkärleýärler. Türgen Bekhemi yzyna gaýtarýar we özi ortadan çekilýär. Soňky dört aýda Real Madrid Bekhem bilen gowy netijeleri gazanýar we haýrana goýdurýar. Janköýerler bolsa öz gezeginde oýunçy bilen täze şertnama baglanyşyp, şertnamany uzaltmagy talap edýärler. Ýöne Real Madridiň nähili şertleri döredip, oýunçyny toparda galmagy üçin mümkinçilikleri döreden ýagdaýynda-da, Bekhem toparda galmagy meýilleşdirmeýär. Real Madrid öz gezeginde Los-Anjeles bilenem habarlaşýar we oýunçyny öz toparynda galdyrmak üçin elinden gelenini edýär, ýöne olam bolmaýar. Galaxy toparyna geçmeginiň prezentasiýalary hem bolsa dünýä boýunça ähli telewideniýelere ullakan möçberde satylyp, reklama hökmünde geçýär.

Şonda Bekhem şikes alýar we oýundan çykýar we şikes sebäpli ol dört sany oýuna gatnaşyp bilmeýär. Iki müň ýedinji ýylyň awgustynda bolsa ikinji oýny bolan ýagny Waşingtonda oýna çykýar. Bu oýunda janköýerleriň sanawy stadionda elli müňden gowrak bolýar. Bekhem bolsa öz gezeginde kapitan powýaskasy bilen oýuna çykyp, ştrafnoýdan owudan goluny salýar. We oýunyň soňunda ilkinji sary kartoçkasyny alýar. We indiki oýunda Bekham ýene-de şikes alýar we bir ýarym aý futbol meýdançasyna çykyp bilmeýär. Oýunçy meýdança dolanyp gelende La Galaxy toparynyň ýagdaýy kritiski bolýar. Ýöne oýunçy çykyp şol möwsümde iň gowy iň owadan gollaryň birini ýarym meýdançadan goldurýar. Möwsümde ähli oýunlara gatnaşy we netijede gollary bilen kömegi bilen hem ýöne çempionatda, Amerikan çempionatynda on üçünji ýerde möwsümi tamamlaýar. Iki müň dokuzynjy ýylyň başynda bolsa Bekkhemi Italiýanyň Milan topary arenda hökmünde oýunçyny özüne alýar. Milan toparynda bolsa ýigrimi sany oýuna gatnaşýar we gowy netijeler görkezýär. Milan hem öz gezeginde bolsa baştutanlary bilen Galaxia ýüz tutýar dany oýunçyny öz toparyna transfer etmek üçin eline gelenini edýär. Ýöne Galaxia garşy çykýar. Iki müň onunjy ýylda moral taýdan bozuk Irma Miçe diýen aýal Bekhem bilen gatnaşykda bolanyny beýan edýär we ondan gazanç pul isleýär. Ýöne Bekhem o aýaly töhmet üçin suda berýär. Irma-da garşylyklaýyn isk berýär. We bu ýagdaý ýuwaş-ýuwaşdan peselip galýar. Iki müň on birinji ýylda bolsa Bekhemiň dördünji çagasy dünýä inýär. Dördünji çagasy gyzy bolýar. Adyny Hepber Sewen diýip goýýar. Ol gyzyny hasam gowy görýär. Onuň bilen oýnaýar, gurjaklarynda köýnek dikýär. Dostlary onuň gowy kaka bolandygyny aýdýarlar. Milan bilen oýnalan oýunlardan soň bolsa Bekhem Galaksiýa dolanýar, ýöne janköýerleriň arasyndan tankyda mynasyp bolýar. Sebäp, Bekhem bir oýun oýnasa, bir oýun oýnaman ýa-da oýnuň dowamynda meýdança çykman gowy netijeleri görkezip bilmeýär we janköýerleriň adyndan şeýle bir tankyda eýe bolýar, ýarym gün oýnaýan kezzapçy diýen ady goýýar, ýagny igrok na polstavki diýip atlandyrýar. ýaşaýar. Iki müň on ikinji ýylyň möwsümiň ahyrynda bolsa Bekham Galaksi topary üçin iň soňky oýnuny oýnaýar we Galaksi toparynda netijede iki ýüz elli bäş million ýewro gazanandygyny bilsek bolýar. Şol ýylda žurnalistleriniň adyndan ýene bir sensasiýa habarlaryna eýe bolýar. Ol ýene-de Ketrin Jinx Diýen aýdymçy bilen gatnaşykda bolýar, Ketrin Jinks bilen gatnaşykda bolýar. Ýöne bu ýagdaýa Bekhemiň özi hiç hili kommentariýa bermeýär. Iki müň on üçünji ýylyň on üçünji ýanwarynda bolsa Pari Sen-Žermen bilen bäş aýlyk şertnama baglanyşýar, hepdeligem iki ýüz müň ýewro bilen. Puly bolsa haýyr-sahawat işine geçirýär. Bekhem şol möwsümde Fransiýanyň çempiony hem bolýar. Bu ýagdaý bolsa oýunçynyň gaty üýtgeşik bir ýeten derejesine ýeten diýip alsagam bolýar. Sebäp Bekhem Angliýa, Ispaniýa, Amerika, Fransiýa döwletleriniň çempionynyň adyna eýe bolýar. Iki müň on üçünji ýylyň on altynjy maýynda bolsa futbol bilen hoşlaşýar. we şol ýylda Engin Dame üç geýimler reklamasyna kontrakt baglanyşýar we reklama edýär. Model bolup žurnallarda düşýär, britan modasyna goşulýar, futbol oýnan her bir sezonda Bekhem saçyny üýtgedýär. Janköýerler bolsa öz gezeginde onuň saçlary nähili moda bilen edýän bolsa, şoňa laýyk edip, janköýerler hem öz gezeginde, Saçlaryny şoňa laýyk edýär. Moda geýinmek stilinde ony köplenç aýala ýardamçy bolýar. Dolaplarynyň bir tarapy jinsi futbolka bolsa, bir tarapy klassik eşiklerinden ybarat bolýar. Şu günki günde Bekhamyň şu wagt ýagdaýy bäş ýüz altmyş million dollar puly bar diýip aýdylýar. Reklamalardan bolsa elli million dollar gazanýar. Ol Pepsi, Burger King, Vodafone, Samsung, Armani ýaly markalaryň reklamasynda oýnaýar. Bir ýüz altmyş million dollarlyk ömürlik şertnama baglanyşýar. Siz nähili pikir edýäňiz, näme sebäpden Dewid Bekhem şeýle bir üstünlikli adam bolup, şeýle bir üstünlikli futbolçy boldy? Teswirlerde ýazyň!